dor di halsa e hendenan den nos komunidat ku ta inspirá nos. I awe nos tin Takai ku nos, anto mi kier a kuminsá na bisa ken Takai ta pa ami den mi wowonan. Anto Takai pa ami den mi wowonan ta un un hòmber ku ta kon inspirá mi asina tantu pasobra ora mi ta mir'é semper e ta inspirá seka mi sabiduria. A Tohó bibianos ta kere ku inteligensia ta sabiduria òf ku sèn ta sabiduria, pero sabiduria ta ora bo tin pas den bo alma, ku bo por dominá bo mente. Anto ori for di bo boka ta sali palabranan di sabiduria, anto for di bo aktonan ta sali éksito. Ato pa ami, ora mi mira ta kai, esei ta lokual ami ta mira. Wou! No Yitza, ami ora mi mira ta kai, ami ku ta kai ta go way back, nos ta bai, nos tabata bai skol huntu. mi ta kòrdaba na skol komo un gai bastante timido, minding your own thing, ketu. Anto awor aki ora mi wak bo ta kai, mi ta bisa, wow, esei ta loke kurashi ta hasi. Pa ami den mi bista, bo ta un gai ku hopi kurashi. Mi tambe ta considerá bo un homber exitoso, no solamente den bo carera, pero tambe como persona. Mi ta haña cu bo ta inspirá ami tambe y mas hende, anto esey mi ta admirá mashó cu mes di bo. Mi prome pregunta ta, bo ta reconocé bo mes den nos palabranan? No, a mi bisa ta vlindertjes cu springkantu dos seca mi awor aki. Sí, mi ta reconocé. Na mi pek na esun di rinera berdad temporada di skol bo ta mas timido. Sirkunstansianan di bida ta buta bo ku bo tin ku na mi bisa step up. Anto e bo tin ku bai ta un tiki mas vokalmente mas abil. Anto manera bo ta bisa vokalmente mas abil no ta solamente. papia pa papia. Den ku papia anto konektá esei ku bo aktonan pa bo ta un hende ku nan ta bisa ora bo bisa sí, bo ta bai p'e, bo ta bai p'e anto ora bo bisa nò, e ta nò. Sí, mi gusta lesa, mi ta lesa hopi, mi ta lesa sigur un buki pa luna, kon bo te koe sa di manera super disipliná, Tin hende ta haña mi disiplina overrated. Esei ta buska un balansa. Sí i no. Mi ta kere dor di e lesamento, e lesamento ei ta duna bo konosementu pero e mas kos ku bo ta lesa tambe, ora bo tin konosementu kon bo tin keda den práktika. Anto esei ta, ta duna bo. Kain of a bitch e power. Nton solamente lesa ta power, knowledge is power, but kon bo ta apliké den bo bida, bida di bo mes, bo yunan i otro, esei ta kos ku ta konta. A ta pasá hopi bia nos ta bai berat riba e lesamentu ku e kosnan ei, pero lokual nos ke ilustrá den e espasio aki ta tambe ku pasá komo hende nos no ta solamente esei, pero nos ta ègt, nos ta kurpa, nos ta alma, nos ta kurason, anto sí, nos ta mente. Un kos ku mi sa di bo ta ku bo ta hopi strèng ku bo fitness routine. Bo kurpa ta importante pa bo, ta importante pa bo ta in shape, pero mi pregunta ta, ki korelashon tin pa bo òf bo sa ki verhouding tin pa bo entre kon bo ta atendé ku bo kurpa, bo salú físiko, anto e éksito ku bo tin den bo negoshi? E físiko pa mi no ta e físiko pa. Na mi kue e físiko ku nos ta gusta wak superfisial, ya. Un brasa diki òf pa hende wak befo. Pero e físiko ta pa ami mes den e sentido ku dor di exercise, mi ta exercise tin ora kuater be òf tin ora sinku be pa siman. Mi mes ta astonish e kantidat ku mi ta hasiel. Pasobra ora, lal bisa, mi ta bini for di mundu deportivo, kompetitivo. Antes ku mi tabata train tabata kon un tres bi pa siman bo ta basket ball ta un di mi deporte anto esei bo ta move pero awor aki mi ta siel e eigenlik konsientisá ku mi mente hende su kurpa hende a wòrdu programá ku. Eenmaal nos sinti un doló, nos a stop. Anto loke ami ta usé ta van, ehm, ora mi yega e grens di doló, mi ta sigui pusha bai. Anto kiko esei ta yuda bo? Esei ta yuda bo, ehm, bo ta verleg bo grenzennan. Anto ora asina bo ta bai mira kon leu bo mes bai. Pero aun mas, e ta hasta bai un tiki diep, ta bo mente ta esun ku ta, ku ta maneha i kontrola bo kurpa. Pues mi ta exercise conscientemente, mi por sona straño, pero conscientemente ke men di na e momento ku mi ta exercise mi no ta focus riba e trabou of kiko of e otro of esun of yu of famia whatever mi ta focus riba mi mes. Mi ta dedica e tempo ei completamente na mi mes. Anto kiko esei ta duna mi kune wad betref como negoshi. Den negoshi y semper bai y bo ta haña, tur dia bo ta haña no, tur dia bo ta haña drawbacks. Awor si e drawback, e no ei ta hasi doló, òf bo tin bèrgwensa pasobra e e e la mi bisa e banko ku bo yega sega dje no a duna bo e fiansa ku bo tabata ke òf ku ta tin mester, anto bo a give up. Anto esei bo ta mira tambe den deporte, fan oke, si bo give up. Bo no sa nunka kiko tabata tin tras di e liña einan. Entonces ei ta mi konekshon entre físiko, mental, business. Bo papiando di mente ta kai, kua ta e kreyensha ku bo a lanta kuné, sea den bo opvoeding òf dor di eksperiensianan ku bo a mak mee den bo hubentut, ku no a sirbi bo, ku bo a kambia pa e por a hasi bo e hòmber ku bo ta awe? Tin un par di cos. Hopi bende bisa si, si bo tin un idea no papia cu hende. Esey ta un. Pasobra si bo papia cu un hende, un hende ta bay cun'e. P'esun cu ta kere, ta laga kere. Pero la mi bisa e tiki trayectoria ku mi tin den momento awor aki, si bo no papia, bo no por haña ayudo i un hende pa yuda bo ku sierto kosnan ku abo ta sinti ku n'e pega. Dus bo tin ku papia, el papia bo idea ku hende, sierto hende di mes bo tambe ta skohe kon bo ta papia'e. Pero tin bia tambe tin ora Dor di bo entusiasmo, e pashon ku bo tin pa un kos ke ta bai, bo ta haña un hende ku no tabata riba bo pat pa papiele, ta bo ta papia, anto e hende ei lo por ta un ayudo pa bo. Esei ta un di e kosnan sigur sigur ku na mi bisa den mi edukashon ku mi ta tin, mi a eliminé. Anto un di e otro kosnan ta wak nos tur a nase. igual blanco preto blau shinishi awor si nos kere a kere den nos pensamente subconsciencia ku no e ta mas ku mi no e ta mas ku mi pasobra el a bini tal tal pais nos no ta bai un kaminda. Nos tur a nase e mesun igual, nos tur a bini for di e mesun universo ei, nos por yamele Dios of Allah of Jah of whatever ke por ta, pero un supremo a krea nos, ku nos a sali for di e ser femenino, nos tur tin e equal field. Cada un, un hende por sali den un field, un environment socialmente mas eleva con otro, pero se identifica así cu esun ei cu a sali for di esun environment social ei no por climb e ladder bai den e otro environment. E ta posibel. Juist. Anto nos ta mira esei den bo, no? Anto, pasobra un di e cosnan cu tabata intriga mi pa puntra bo ta. Mi ta mira bo drive, anto hopi bia e drive ei ta sali fi bo e profundo di bo alma. Anto tin bia nos no ta bogus kiko ta e kos ku ta pusha nos. Anto ri mi pregunta pa bo ta kiko, si bo ta konsiente anto, kiko ta e kos ku ta pone ku abo tur menita ta lanta fi kama anto hasi e lokual ku bo ta hasiendo? Nos ta hasi diferente kos. Un di nan sigur ta mi dos yomennan. Nan a bisa den momento ku nos ta graba awor aki, um, nèt un luna pasá nan a bisa ku mi tata falesé. Anto mi tata a biba su bida manera el a bib'e. Um, mi tin sigur. di manera un shete ruman, ami ta su mas mayor, mi ta contento cu esey. pero tin cierto cosnan cu mi ta bisa cu toch lo mi ke hasi diferente for, for di dje. Ami bisa semper bay you have to be the better version of yourself. Anto un di nan ta Mi yuna mi ke trata na duna nan, la we bisa, edukashon, anto no ta tur ora ta sèn, pasobra sèn, bo mester di dje pa bai dilanti, pero atrobe e edukashon. Na Kòrsou nos tin un bapalde edukashon, mi por papi'ele ku klemtoon, pasobra mi a traha den edukashon na Kòrsou, ku e ta oprimí e pensamentu di e hóben ku tin ku sali ei fonan. Um, si nos para kietu e wak bon, nos yunan ta eigenlijk casi seis ora de man di un otro persona. Anto ambas coge conscientemente ku mi ta stòp ku mi jòb di nine to five, anto mi ta bira lo ta bisa entrepreneur, anto ke stap despues pa bira investor, pa mi por ta finansieramente liber, ora bo ta finansieramente liber e ta men abo ta balansa bo tempu orario, pa mi por hinka tempu ku edukashon den mi yunan, pa ami lo ta bisa deporte ta un, lo ta bisa un elemento asina importante ku mi kier duna mi yunan den nan edukashon, pa nan por bai kuné den bida, pasobra mi a sinta tantu kos ta pasa den dje, bo ta siña kon di pèrdè, bo ta siña kon di dil ku bo emoshon, bo ta siña kon di gana, bo ta siña kon di traha ku hende, ku ta kosnan ku eingelik den banki di skol bo no por siña. Anto tur dia di nobo ora mi lanta mi mira nan, anto mi skucha nan pasobra nan ta mi spil, sombra si bo no para ketu, ta konsiente loke nan Papia afe nan boca, ta loke nan ta scucha loke abo ta papia for bo boca. Entonces significa bo mester hopi consciente. Anto esey ta un di mi, laat me bisa, mi mi drijveernan asina tanto cu mi ta bisa I wanna be the better version cu mi a sali for di e creador cu mi tabata ta tin cu ta mi mayornan pa mi por ta mas mijo a bisa un un ech un tiki mas leu loke nan a duna ami mi ta gradisido loke ku nan a duna ami. Ora den bo drive ta kai tur dia bo ta lanta ku smak tin dianan ku bo tin challenges esa ku pensamentunan negativo ta rise anto manera nos sa e pensa pensamentu ta lead na bo words ta lead na bo actions ta lead na bo habits anto uiteindelijk ta bepaal bo ser ku ta determina bo bo destino eigenlik of bo bo bo bo space no ku bo ta ku bo ta opera den dje. Awor kikon abo ta deal ku esei? Kiko ta lo kual bo ta bisa bo mes ora ku un pensamentu asina pop up? Komo ta komo ta go about it? Bo sa nan bisa mi pa mi ta nan mi wak mi ta bayendo sigur bayendo di tres aña ku. mi ta volg meditashon hopi strikto. Anto meditashon ta un di e, na mi bisa, un di kosnan ku sigur meinta seita un di kosnan ku mi ta hasi for di mi lanta seita Tur meinta? tur meinta. Ah, mi no ta un 5 a.m. mi ta un 4 a.m. Mi ta un 4 a.m. person. Ah, Anto loke ku mi ta praktikando awor aki ta hingele di dos bia di parti di dia. Dus mi ta meditá mi ainta, anto ta purba di kue tambe un dies minuut òf dies sinku minuut en bitwin. Anto mi ta logra e en bitwin, por ehèmpel ora mi ta sinta na vèlt di futbòl òf beisbòl ku mi yunan, mi ta den outo anto mi so ta sinta hala un ratu, anto rei buta mi hèdfon en mi duna mi ting. Those moments nan mi ta back connect ku mi mes pa bo wak e, e thoughts nan. Pero si mi ainta mi, mi, mi prime mi mente on the positive way, gratitude, ku mi ta ala rosea. Ku mi ta kana riba dos pia. Ku mi tin dak riba mi kabes. Mi tin trabou den mi man. Mi por sigui krea mas trabou.

Life is so short, hè? Life ta short. Ora mi tabata director di FDDK, mi ta mira dos colega, un ta casi bay cu pensioen, amo ta papia riba su pensioen, anto bida ta haci kikk, anto bo ta bisa, nos ta keda bringa pa coy cans en tur, laga bay. Bo kier eigenlijk ta gewoon gratefulness. Si, si. Meditashon ta hopi importante pa bo, no? Ora mi wak bo, bèrdat? E admirashon ku mi tin pa bo, mi sa ku e kos ku ta ku ta ègt inspirá mi di bo ta bini for di e bròn ei, e meditashon ei, pasobra e ta pone ku lokual mi ta wak eigenlijk ora mi mira bo ta un pas, mi ta wak un pas, un kòntròl, un anto no ku. Mi ta kere ku nos tin ku kontrolá tur kos den bida, pasobra nos no por kontrolá, pero lokual mi ta mira esaka bota ku whatever life will throw at you, you will know how to handle. Awor, mi sa ku pa bo ta un un kos hopi grandi ku bo ke kompartí e kos aki, vooral ku nos hòmbernan na Kòrsou. Dikon anto kon bo ke hasi el e? Dikon i dikon i te kon. Tres tres pregunta den uno. Sí, sí. Um, like ami mi djis koe un ehempel. Um, nos tur ta wak por ehempel E mihó basketbolistanan di mundu, Michael Jordan, Kobe Bryant, dey all meditate. If dey wanna be successful, dey all meditate. Awor den nos kultura, tin hende konos'é pero hopi, la mi bisa e mayoria no konos'é. nos ta mira ele como algo sesi. Ja? Nos ta Con mira- hende muhe. Con hende muhe. Zweverig. Zweverig. Pero no ta zweverig, e ta djis e simpel momento cu eigenlijk bo ta desconecta bo mes for di tur cos, telefon, whatever cu e por ta, bo ta hala bo mes atras un rato, anto bo ta hala recién ya, pero bo ta bay scucha eigenlijk kico tur ta papia cu bo. Di paden. Di paden. Anto un dje conan cu mi ta haci La mi bisa hopi bia ta despues di dje mi ta skibi. Ah, bo ta journal? Sí, mi ta journal. Bon ke usa journal no? Ablief? Bon ke usa e palabra journal? Tambe ta sesi? No, no, no, journal ta sesi, journal ta sesi. Entonces e di e ta skibi. No, dje no, no, sí, journal en, e no ta sesi, e no ta sesi. Ah, journal rialmente ta, ta, ta mustra bo e berdadnan tambe di bo mes. Ahh, ora bo bai bek Ora bo bai bek na bisa lunas of añas bo, bo ta mira patronchinan. Anto bo ta kere ku bo ta bes ta trahando riba patronchi, pero bida ta move sin aki anto ora e ba slip ba bolbe bai bek den un patronchi. It is trial and error, trial and error pa bo a la bisa kita e patronchinan ei. Kon mi ta, la mi bisa siñe, mi tin un, un grupo, nos ta lanta un grupo pa dos aña kaba, la bisa, grupo a mi ta volg meditation di Joe Dispenza. Ya. Anto mi tin un grup sep, anto den e grup sep ei, eh, mi ta trata na stimula i pusha hende den e grupo ei, tin, tin algun hende hòmber, e no ta hopi pero mayoria ta hende muhé, mi ta trata di stimula, si por tur dia, E e after ku mi meditei den su hopi bia eta mitad di sinku di meinta ku mi ta manda un un app den app grupo pa e grupo bisando van hey um try e meditation aki enjoy it. Kon e nenan por hasi pa pa make part of e grupo ta eta vrij of bo tin un grupo selectá? Si no no e e grupo e grupo ta vrij lo ta bisa um. Por busca mi con riba social media ta Kite Su Adorando anto era mi ta mi ta mi ta share e e e grupo loke e grupo tin den dje ta um, nos ta nos bisa tin un library di meditation anto tur hende ta e library free so den e community di Joe Dispenza tambe ora bo bai bo ta paga pa bo bai bo ta connect cu hopi hende rondó di mundu cu tambe ta den e e laga mi bisa den e grup di meditation Anto nan ta cuminsa share. Anto mi tambe ta share e. Mi ta tene pa ami so. Bo ta mira e ta un cos cu e ta yuda bo eleva y crece. E ta yuda bo conoce bo emocion. Mi nomber tambe tin un emocion. Hopi emocion. Kisas esaki un di mi mentorsnan, ta un di e, na mi bisa, spelers makelaar di futbòl mas grandi na Europa. el a skibi un buki, anto mi wak su manera di manehá e business. It was all about his positive emotion. Anto e ta manage e business, anto un business di di la mi bisa di futbol machista hopi sen the guy manage on his emotion anto bo ta mira kon succesful e ta manejando ku su emoshon balansá Kier si ta maneha feminine parts di nan? Exacto, exacto, si, si, e, si, e te parti femenino ku Parti vulnerabel. Sí, correcto. Ku ene homber tambe tin. Sa tufalig un siman pasa un siman i mei pasa Levi Silvani a tin un album nobo anto el a selecta un par di grupo di hende homber cu e ta mira djaleu van ok cu lo por conecta cu e message cu e ker conecta cu e message cu e ker conecta van ok e Support na hende homber riba e parti di fano ke kon nos lo por ta vulnerabel ku otro. Masha bunito mes. Anto bo mira e session ei, tabata un session ke mi e ta tin chikitu diferente hende homber, anto mi ta kere asina. Tiki tiki lo nos sigui share pa mas hende homber siña ser a conoci cu su parti femenino. Bo ta kere ora bosnan get in touch cu bosnan parti femenino bosnan por connect mas cu nos como hende muhe? Riba un deeper level? Ahm, sí, sí, nos por. Esaki tambe ta algu como a realisa y ripara. Esaki ta cerca nos tur. E forsa di crece di un ser humano ta bini for di e, ora procrea, ta bini for di e homber, for di e tata. e forsa di amor, kier ta bin for dje mama. Hopi be bo por mira um, si un bo, laat mi bisa bo partner lo por a mes un banda, ya. Ora bo ta den un relacion e lo por conflict un tiki. Pues contestando riba bo pregunta, si, e hende homber por connect. Um, pero di otro banda tambe nos e, e hende muher tambe bo lo por tin cu wak van oké, si seke dje e tambe ta balansa. Pasobra si e no ta balansa, e hende homber por haci tur esfuerzo cu e porque, pero um. Tin cos cu lo ta mes, cu e ta bisa van, e e mi ta haci tur mi esfuerzo, pero toch mi no por conecta cu e hende moe aki. Pero e hende homber mes ta hopi consciente pe tambe por purba degen bay wak den otro banda van, ok, what is maybe missing cu e señal cu ami ta manda? No ta drenta. No lo ta drenta. Sí. Sí, e ta un challenge pasobra nos a siña hopi aña tras di aña, generashon pa generashon, ku e fokus ta hopi riba e parti hard. He? Bo mester ta encourage, bo mester ta confident. Pero tiki tiki, danki Dios di social media, mi ta nota ku um e shift ta tumando lugá. Anto awor e fokus ta bai tambe riba e parti femenino, tantu esaki hende muhé mas tantu, komo esaki hende hòmber. Dus mi ta haña hopi great. So mi pregunta tabata ta inderdat hustamente kon abo komo lider, si mi ta konsidera abo tambe un lider den nos komunidat, kon abo ta mira ku e parti femenino ei por drecha kalidat di bo bida anto bida di otronan? Pero bo a hasi mi kontest'é kaba den drecha. Bo sa, si mi ku'el e den bedrijf, den business, hopi di, laat mi bisa, e lidernan ta hende muhé. tin hende homber tambe. Anto mi por a, la mi bisa, experiencia con mi ta, la mi bisa, test, tuts, cu otro hende homber den otro area. e parti femenino, no ta tur hende ta habri pa por risibié. Tin otro si ta habri pa risibié. Nos un ku ta habri pa risibié bo ta bo ta share mesora anto di bo ta mira mesora tambe kon e ta e ta tum mele. Anto seke hende muhé, lami bisa di un manera of otro mi lo mi por connect cu hende moe hopi mas hopi mas lié ehm, den den tur area y space di trabou cu mi ta cu ta opera dus bo mira hopi hende ta hende moe rondor di mi cu ta support pa nos por make a team ehm, ami no ta con mira mi business e business cu ta ami pero ta e team. So si te team ta si trabao. Sí. A mi ta djis e un instrumento ku ta yuda e team pa nos por move. Mi ker a sera e espasio aki ku un ultimo pregunta. Susi. Pasa den nos journey semper along the way tin hendenan ku ta duna bo konseho. Kiko ta e konseho di mas grandi ku bo a yega haña den òf mas impaktante ku bo a yega di haña den bo bida ku bo a usa ku bon resultado ku bo ta bisa lo bo ke share pa nos tambe us'ele den nos bida? Bo sa tin un di nan un di nan pero e e e no ta si si tòg e hende ku tal bes a awor mi ta bezig ku un di dos proyekto grandi un masterpiece un aña aki, un aña ta sali. Pero e promé masterpiece ta pa ami, pa mi bida tabata ta un dje masterpiecenan tabata e película ku mas hasi di Jurendi Martina. dikon e ta masterpiece pa ami? Anto mi sa kita mi ke duna tur hende sukses no ta solamente ora bo tin sèn. Sukses pa kada hende ta diferente. Kada un stap òf un kos òf un meta ku bo buta bo dilanti, ta bo logr'é. Pa abo komo hende e ta un sukses. E dikon e pelikula di Junaid Martina pasobra e ta algu ku mi tabata visualisá pa sinku aña, pa sinku aña largu. Anto mi tabata pech durante sinku aña hopi kaminda pero niun porta no tabata habri. Anto e mentor aki, Europeo, ku ta traha ku su emoshon, tur hende komprondé den e mundu di futbòl mas grandi ku tin na Europa, no solamente na Hulanda pero na Europa, pa un hende mi bisa bo koe ken a su papia, de guy is is big, huge, e persona a bisa mi van ora mi a bisa e idea e di ku mi skibi bo idea den e papel en tuma mand'é pa mi. Pues su conseho tabata ta, don't look at the money. If the idea is good, the money will follow. Oh, love it. Yes, yes. Anto for di dia ku e hòmber a bisa mi esei, mi ta praktiká esei den mi bida. So, mi no a nase ku sèn. Pero la mi bisa, mi a nase, mi a sigui, la mi bisa. perfecciona un don cu mi tin, cu mi por crea cos, ando mi te crea, crea cos, ando ki cosa mi ta busca alignment cu otro hende, ando riba e cosa biba, bira realidad. Yes. That's one of the biggest thing. Beautiful. Merci. E idea ta bon. Esèn ta bin, kaba no laga nunka kere ku ai no, pero ami a nan si mi no tin esèn ku nan tin ta persibi, no. Love it. Beautiful. Hopi danki pa komparti ta kai. Si. Kumasa danki pa tuma nos invitashon. Si, I love it, inspirá, mi ta spera bosnan tambe ta keda inspirá despues di atende un di nos hendenan ku ta inspirá den nos komunidat. Nos tin hopi. Sigur, sigur. Anto mi ta spera ku bos a mas bosnan keda drenta e spasio aki di The Holistic Perspective, mas bosnan ta realisá van nos tin un eskoho over di ken nos ta papia. Nos por papia over di esnan ku ta hasi nos doló, ku ta hasi kos mahos, òf nos por papia over di hendenan asina aki, ku a lanta meskos ku nos akinan, pero a skohe di hasi algu ku nan bida. Yes, es a choice, eh? E ta e intention. Dus, si, ta kai. Mi takeaway tabata ta, m'a gusta e parti ku el a ilustrá ku ora bo ta trare bo bo kurpa no ta pa uiterlijk. Hopi bia nos ta kere, eh, nan ta bai chemba, so nan ke un bon bòdi. Pero e hasi mento di ehersisio, e bai mento di gym, e traha riba bo bo fisik. Hopi bia ora bo hasi el e konsiente, bo ta bai realisá ku bo ta hasi el e mas pa bo mente ku pa bo kurpa. So tur e stofjesnan ku ta e dopamina ku ta kom lòs, bo sa, e kòrtisòl ku ta duna bo strès ku ta baha, a ta e kos di maya greit ku, bo sa, mi den mi bida ami ta eksperensié, anto maya greit di tendele se ka ta kai tambe. Yes, sigur sigur. Mi takeaway tabata ta ku el a durf di bisa ku. E kreensha ku no ta sirbi el e mas ta esun ku e ta kere, e tabata kere anto, ku e mester a tene su plannan pa su mes, pa miedu por ta ku otro hindenan ta roba nan plan, òf he, pero awor aki el a el a bin ripará ku e tin ku kòmbersá ku hende pa e por haña yudansa. Ma esei hopi bunita pasobra ta un kos ku na Kòrsou, mi mes tambe, tabata tin e pensamentu ei, anto ta stroba bo. E ta ègt un tipis scarcity mindset. Mm -hmm. Nos ke bai na e abundant mindset, nos te si te libra nos, yes. want there's enough fish in the water for everyone. Yes. Aki nan berat nos te kena singo skonde tur kos, pues mbra, ai, si un hende sa nan ta, nan ta horta nos idea, ni un hende no por horta bo idea. Si bo ta pensa e kose, berdat, mane bo ta bisa Rineira, e kose ta lo ke nan ta yama un scarcity mindset. Bo ta kere ku Tin skarsedat di tur kos, pero si tin un lei universal ta ku nos ta biba den abundansia, tin genoeg pa nos tur. Ora e idea bin seka bo, ta pasobra ta pa abo e tantu, niun hende no por ehekut'é manera abo di bo e ta. Otro hende por hòrt'é, pero nunka lo e ta manera abo lo hasiel. So nos a siña un par di cos nobo. Sigur sigur, anto share with everyone else. Yes. Esaki tabata nos take aways nan. Kico tabata di abo? Ponele abou den comments pasobra ta hopi great pa nos tur comparti cu otro kico a cue nos atencion. Tin bia bo ta wak un video anto bo ta tende un cos so pero ora bo lesa un comment di un otro hende bo ta bisa ey wow nan mi a bay wak back pasobra e cos aki ta bon pa ami tambe.